Рустам Минихановка санкцияләр салдылар. Әйтмә, зинһар, әйтмә аны. Кит моннан, кит, кит, кит, кит. Сөйлә. Регистрацияләрне алып бардыңмы соң? Без телебезне саклый алачакбыз. Кем чеметтем икән моны?
Мин чеметтем икән. Хаман, хаман сөйли дә сөйли, сөйли.
Киттекме? Әйдә, ассаламу алейкум, җәмәгать. Э, Сәлам, дуслар.
Бүген тыныч кына башлыйбыз, әйме, нисез, теге кычкыруларсыз, э, мәзәкләрсез һәм һәм дә инде э, теге җүләрләнмичә матур гына. Яңа чыгарылышыбызны менә шулай тыныч кына башлап җибәрик әле.
Син башлыйсың, башлап җибәрәсең. Әйдә, сәламәтлек саклау өлкәсенә кагылышлы темадан башлыйсым килә. Минемчә, бу иң төп темаларның берседер безнең. Безнең Татарстанның сәламәтлек саклау министры Марат Садыков 54 яшендә вафат булды шушы көннәрдә. Гаҗәп хәл. Бигрәк.
Әмма ничектер менә башка сыймый. Ул шул вакытта ул парадоксаль хәтта хәлләр. Парадоксаль республикада бөтен медицина аңа буйсына дип әйтергә була, әйме? Һәм аның теләсә нинди белгеч белән, теләсә нинди анда медицина процедурасына язылу мөмкинлеге бар, теләсә нинди белгеч белән киңәшләшү мөмкинлеге бар иде. Һәм аеруча тагын бер әйме, бер моменты аеруча ковид вакытында ул ерып чыкты. Ансын менә мин соңрак әйтәм, әйме. Ләкин аның менә шушы нинди генә мөмкинлеге булуына карамастан да 54 яшендә әрәм булуы шул хәтле кызганыч хәл. Һәм чынлап та менә бу Марат Садыйков турында сөйләгәндә, аның турында инде хайран гына кеше язып чыкты. Ул нәкъ менә үз көче белән күтәрелгән министр. дигән сүзләр дә булды. Өстәвенә яшь министр.
Әйе, җиденче сырхауханәнең сырхауханәне җитәкләп, әйме, балалар өчен онкология үзәге ачучы да ул. Һәм менә бу ковид белән бөтен дөнья ковид белән чирләгән вакытта Татарстанны ничектер менә стабиль дәрәҗәдә тоткан кешеләрнең берсе. Ковидны ерып чыккан министр. Әйе. Сәламәтлек саклау сәламәтлек. Шул кадәр кызганыч, минемчә, чынлап та бу кеше әрәм булды. Әйе. Вакытсыз өзелгән гомерле гомере вакытсыз өзелгән кеше. Э, туганнары белән һәм җөмһүрият белән э, авыр кайгыларын уртаклашабыз. Украинадагы вазгыять аркасында Казан һәм Акбарс Арена 2023 елда суперкубок үткәрү хокукыннан мәхрүм ителде. УЕФА суперкубогы үткәрү өчен альтернатив урыннар карый башлаганнар иде, бу узган атнада булды, урынын таптылар, аның урыны хәзер Афина диләр. Менә без хәзер менә шундый зур масштаблы чарасыз калдык инде. Бу соңгы чаралар иде, әйме? Безнекеләрдә шул вазгыятькә тиклем инде. Хәзер без моннан да мәхрүм ителдек.
Һәм Афинада узган чиракта да безнең спортчыларны анда кертерләрме? Юк, әлегә кертелми. Бу инде беләсеңме нәрсә, бу футболистлар турында шулай дип әйтәләр. Ә менә мәсәлән, дзюдоистлар һәм боксчылар турында аларны дөнья чемпионатына кертәбез диделәр. Аларның җитәкчеләр, җитәкче. Син менә спорт белән кызыксынучы кеше буларак, ни өчен шундый чикләү бар? Кемнедер кертәләр, кемнедер кертмиләр. Спортчыларның нинди гаебе бар дип Беләсеңме, аның бит ул җитәкчесеннән тора. Мәсәлән, бокс АИБының җитәкчесе, ул Россия кешесе дип беләм мин аны, Умар Кремлев. Ул сөйләшә алды. Башы эшли, теле белән дус, үзебезнекеләрне кертеп җибәрде ярышларга. Дзюдо, дзюдо белән бәйле әйбер, бу инде беләсеңме ничек? Безнең президентыбыз дзюдо белән шөгыльләнә бит инде. Ни дисәң дә, бәлкем, аның тәэсире булгандыр инде, без аны төгәл әйтә алмыйбыз. Ләкин менә шушылайрак әлегә калган спортчылар гомумән калган дисциплина турында мин бер сүз дә әйтә алмыйм чөнки әлеге вакытта бары тик менә шушы спортчылар турында гына әйтелгән шушы дисциплина турында гына калганнары мәсәлән анда шул ук фигуралы шуу буенча инде әйме анда чаңгылар алар әлегә кертелми
Бу беләсеңме? Озакка кертелмәячәк. Берникадәр дәрәҗәдә безнең Россия спортчыларын деградацияләүгә китерәчәк дигән ну, фикер бар. Бу алар шулай дип уйлыйлар. Ләкин без бит инде бер җирдә бер урында тормыйбыз монда. Юк, әлбәттә, без бер урында тормыйбыз. Без гел ниндидер яңа турнирлар уйлап табабыз. Әйме, безнекеләр гел үз көчләрен сынал, сыныйлар. Ләкин беләсеңме, бу бит инде менә спорт өлкәсендә дә дөнья күләмендә барган ниндидер теге тенденцияләрдән читтә калу дигән сүз әйме чит илләрдәге иң көчле спортчылар белән ярыша алу мөмкинлегеннән мәхрүм кала безнекеләр һәм нәрсә генә әйтсәң дә ул үз казанында гына кайнап яшәү ул бер әйбер ә менә барча кеше белән аралашып дөньяга үзеңне әйе тәҗрибә уртаклашу әйме Үзеңнең ни кайсы бер җирдә ялгышсаң да, ләкин шул хаталарыңда өйрәнү, ул бик зур, ничек әйтим, дәрәҗә, тәҗрибә дә бирер и безнекеләргә. Һәм менә безнекеләр кызганыч шушы мөмкинлектән мәхрүм калдылар. Әйе, спортчыларны күзәтәсең, тыңлыйсың интервьюларын, әйме? Менә алар шулай дип әйтәләр инде. Менә син әйткән сүзләрне җиткерәләр бөтенесе дә. Эх, шәбрәк булыр, әгәр дә инде дөнья чемпионатына барса да. Әлбәттә.
Ни генә әйтсәк тә, безнең бит инде спортчылар нәкъ менә шул Олимпия уеннары турында хыялланып һәм чемпионатлар турында хыялланып яши. Әлбәттә, иң иң иң хыялланганы Олимпия уеннары. Әлбәттә.
Нәрсә генә әйтсәк тә, кеше нинди генә булса да, әйме, менә ул спорт дигәндә җанатарларның булуы, спорт дигәндә аларның берләшеп менә үз командалары өчен җан атуы әйме рәхәт ул шул хәтле мин гомеремдә беренче тапкыр узган атнаны акбарс э, матчында булып кайттым әйме акбарс авангардка каршы уйнады аллага шөкер алар безнекеләр җиңде әйме без телевизордан анда беләсеңме менә анда бөтен стадионның дәррәү кубып безнекеләр өчен җан атуы Ул шукатлы шаккатмалы әйбер. Аның мөхит, менә мөхит.
Әйе, мин спорт белән, спортта бик алай теге үземне спортта шул хәтлек акыллы кеше дип әйтә алмыйм, әйме бөтенсен дә беләм дип. Мин анда шаккатып карап утырдым, менә шушындый кечкенә баладан алып карт әби бабайларыңа кадәр ак барс дип кул чабып җан атулары. Мин шуңа шаккаттым, әйтәм, менә бит, менә бит спорт ул кешеләрне берләштерә ала торган Бер көч дип әйтик әле без аны. Әйе.
Менә бит әле соңгы вакытта безнең яраткан президентыбызны да э, санкцияләгән. Ул, ул, ул бик мин бу хәбәрне укыганнан соң шул хәтлек беләсеңме, үзенә санкция билгеләгән күк авыр кабул итте. Әйе, чөнки ул бердәнбер безнең президентыбыз. Безнең, безнең президентыбызга да санкцияләр кертүе инде. Эй, без юкса бит инде әйме, э, нинди генә кунак килсә дә, нинди генә чит ил кунагы килсә дә, шул хәтлек безнекеләр менә аны Колач җәеп каршы Әйе. алалар, әйме? Мин менә шуңа шуңа күрә әйтәм бит инде. Сез э, ни? Сез үз акылыгызда булганнар, Күпме чит, санкцияләрне ил- чит таратучы. илләр, әйме, безгә кунакка килгәч, ничек шак катып киттеләр, нинди бер мең еллык шәһәр шул хәтлек матур, әле дә чәчәк утыра, атып утыра дип, әйме, Әйе. татарлар шул кадәр кунакчыл икән дип. Ләкин менә нишләтәсең, сәясәт үзенекен эшли.

Әйе, президентыбыз безнең. Аллага шөкер, ул исән сау Рөстәм Миниханов исән сау, ләкин без аны хәзер рәис дип кенә атый алабыз инде. Авыр, Әйе, авыр, авыр, республика авыр монда башлыгы менә, дип әйме. кенә. Чынлап та авыр. Менә мин аны шуңа күрә әйтәсем дә килә, әйме. А, Менә ул санкцияләреннән бигрәк аны кертерләр дә бетерерләр, ә менә кире суверенитетны кайтару, ой хай, дуслар. Безнең өчен нәрсә генә әйтсәләр дә, безнең өчен президент инде ул, әйме. Теге әйтәләр бит әле, нәрсә дип атауга карап кына мәгънәсе үзгәрми дип. Белмим шул менә, Аллага тапшырган, ләкин килә алга таба да безнең республикабыз хәзерге кебек чәчәк атыр дигән өметтә калабыз. Әйме, нәрсә генә әйтсә дә безнең Казан ничек матурланды. Әй бит, безнең бу бит инде безнең дәүләт җитәкчеләренең шундый тырышлыгы. Әйе, кешеләр аларның эшләре. Шуңа күрә, дуслар, без барыбер Өмет күңелне безне барыбер өмет яшәтә. Менә хәзер Рөстәм Нургалич безне карап утыра да. Дөрес сөйлиләр болар. Әлбәттә дөрес сөйли безне диде. Ләкин шуны э, дуслар, э, бу хәбәр бер дә эзсез генә югалды дип э, уйламасыннар иде, шулай бит. Бу турыда һәрберебез дә белә, бигрәк тә татар халкы моның өчен бик Борчыла. Бик борчыла. Бу безнең күңелгә, күңелгә дигән әйбер, чөнки без гомумән Татарстанны үзебезнең дәүләтебез, үз республикабыз, үз территориябез, суверенитетыбыз булган аерым дәүләт дип горурланып яшәдек. Ничә еллар буе, әй бит Роберт? Яшәячәкбез әле.
Яшәячәкбез дә.
Һәм менә бу документта гына менә бу суверенитет дигән сүзнең булмавы, ниндидер үзгәрешләр кертүе генә безнең халкыбызның тормышын, киләчәген үзгәртмәс дигән өметтә каласыбыз килә. Әйе. Гүзәл.
Мин нәрсә әйтмәкче идем? Син шимбә, якшәмбе көннәрендә регистрацияләрне алып бардыңмы соң?
Әйе. Ничек соң?
Ничек сорыйсың инде? Бигәйбәт булды, Аллага шөкер, бигәйбәт булды. Бик нәрсә әйтмәкче идем, безнең гүзәл э, алып барулардан тыш менә безнең тапшыруларны матур итеп регистрацияләр укый, татар телендә. Соң син дә шулай бит инде төрле чаралар алып барасың, Роберт. Гүзәл.
Юк, алып бару. КВНда да уйныйсың. Юк, уйнау һәм алып бару ике аерым әйбер. Мин нәрсә әйтмәкче идем? Бу безнең татар телендә нишләп реклама булсын әле, татар телендә туй регистрацияләрен Утсыгарлык алып бара. Астага аны кертмәсләр инде, Роберт, диме?
Кертегез әле зина карасын. Рекламасын ирәк шәбрәк китер. Роберт, ә менә бу турда әле әйтергә ярамый димме? Синең теге яңалыгың турында. Кайсы? Юк, ансын алга таба әйтербез. Юк, ярамый, кит.
Аңладым мин синең нәрсә әйткәнеңне. Кирәкми. Суверенитет турында сөйли башлаган, куркып киттем үзем. Хәзер моны сөйләмә, кирәкми.
Дуслар, шуның белән шул дип әйтикме? Шул, э, шуның белән булган, утырган да шуган. Беләсезме, менә шушы э, без Татарстаныбызны яратабыз дигән э, сүзләр белән менә шундый матур нокта куеп, Э, Татарстаныбызны яратабыз. Кемнәр әйтә? Аның Татньюз татар алып баручылары дип әйтә. Шулай Әйе. бит, әйеме? Татньюс тата тат хәбәр татар Татньюс тәрҗемә иттем тизгенә генә. Дуслар, ә иң мөхиме, менә әйтергә онытып торам икән әле, әйме? суверенитет бертсә дә, конституциягә үзгәрешләр килтерсә дә, без хәзер э, Рөстәм Минихановны президентыбыз дип атый алмасак та, әйме, рәсми рәвештә. Ләкин, ләкин, дуслар, Ә, менә шушындый татар телендә чыгып баручы, саф татар телендә ә, тәкъдим ителүче тапшыруларны карап кына без телебезне саклый алачакбыз. Әйдәгез, гел бердәм булыйк әле. Үзегезнең дусларыгызны да, гаиләгезне дә, балаларыгызны да менә шушындый тапшыруларны карарга Үндәгез. Кем чеметте микән моны? Мин чеметте микән? Хаман, хаман сөйли дә сөйли, сөйли дә сөйли. Әйтәм ич, суверенитет турында сүз чыкканча. Сиңа сөйләргә ирек бирә. Булсын шулай, булсын шулай, булсын. Син әйткәнчә булсын. Э, Җәмәгать, ассаламу алейкумнар, сау булашыйк әле. Җитәрдер әйме дип уйлыйм мин. Исән сау булыгыз, бер-берегезне саклагыз һәм э, сезгә озын гомер теләп калабыз һәм әлбәттә инде үзебезнең татар халкыбызга да озын гомерле булуын телибез.